Шәһәдәт китерәм әннә Аллаһ Сүбхәнәһү вә тәгалә башка безгә илаһ юктыр, шәһәдәт китерәм әннә Мөхәммәд салләллаһу алейһи вә сәлләм Аллаһ тәгаләнең илчесе һәм дә аның пәйгамбәре. Аллаһ Сүбхәнәһү вә тәгалә безгә һәрберебезгә кушты, үзебезнең туганнарыбыз белән аралашырга, алар белән бергә араны тотарга кирәк. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Шушы кешеләр, ди, кайсылар Аллаһ Тәгаләгә биргән сүзне инкарь иттеләр, ди, ягъни аны авырттылар, җимерделәр, ди, һәм дә шушы кешеләр кайсылар, ди, туганнар белән араны өзәләр, ди, һәм дә шушы кешеләр җир йөзендә начарлык эшләп йөриләр, менә шул кешеләр, ди, алар хәсрәттә булырдырлар, ди. Пәйгамбәребез Мөхәммәд, салләллаһу алейһи вә сәлләм, әйтә, Әгәр дә кем теләсә, ди, аның ризыгы киң булсын диеп һәм дә гомере дә озын булсын диеп, шул кеше үзенең туганнары белән араны каты тотарга тиеш. Даже если синең туганнарың сиңа каршы торсалар да, син барыбер тырышырга тиеш алар белән араңны бәйләп торырга. Сүзеңне тыңламаса димәсәләр дә, аларга турыда ярдәм итәргә булышырга планы бөтенесен син эшләргә тиеш. Һәм дә алар әгәр дә даже сиңа аны кайтармасалар дус. Синең максатыңда, синең ниятеңдә, кирәгеңдә нәрсә? Сиңа Аллаһ Тәгалә кушты, син шуны үтисең. Син карап торырга тиеш түгел, алар сине тыңлыймы, тыңламыймы, булышамы сиңа, ярдәм итәме, нитәш. Сиңа главный нәрсә, то, что сиңа Аллаһ Тәгалә кушты, син Аллаһ Тәгаләгә буйсынып, аның әйткән сүзен, әмерен үтисең, шунардан сиңа әҗер, сәвап барып тора. Вот шуны без аңларга тиеш. Алла Субханәһу вә Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Йә сез кешеләр, ди, без сезне яраттык, ди, ир белән хатыннан. Һәм дә без сезне яраттык, ди, төрле төрле авыллар белән, шәһәрләр белән, кабиләләр белән. Исе шуның белән бер-берегез, бер-берегез белән танышасыз, ди, бер-берегез белән араны тотасыз. Һәм дә сезнең арагызда, ди, Иң хайырлысы, иң зур дәрәҗәле кеше шул була, ди, ягъни Аллаһ Тәгалә каршысында кемнең йөрәгендә Алладан курку күбрәк була. То есть без Аллаһ Тәгалә каршысында бөтенебез бер, мы и намазга ведь басабыз, бөтенебез басабыз Аллаһ каршысына бер рәткә, бер сафка, да бит? Ну безнең арабызда кемдер бай да бар, кемдер ярлы да бар, кемдер яхшы киенгән, кемдер начар киенгән, ну,

Һәм дә шулай Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Вә улул архами бәгъдүһүм әүлә би бәгъдин фи китабилләһи. Туганнар, ди, кайсы ул, бер анадан булсын, бер әнәдән булсынмы, или аларның әбиләре бер туганмы, или анда бабалары бер туганмы, ягъни алар бер карыннан чыккан. Алар ди бер-бересенә хакы күбрәк ди. Туганның ягыннан да һәм дә шулай качан үлгәч тә мирас ни җиткәндә дә шулай алар ның хакы күбрәк, якынрак шул мирасны үзләренә алырлык. Һәм дә шулай әйтелгән, Вәлмүминуна вәлмүминату бәгъдүһүм әүлияу бәгъд. Мөэмин кешеләр дир ирләр һәм дә мөэмин хатын-кызлар дир, алар бер-бересенә ярдәмче булырга тиеш, алар бер-бересенә булышырга тиешләр дир, чөнки без бөтенебез мөселманнар һәм дә без бөтенебез һәрберебез өчен кайгыртырга тиеш. Менә без, мәсәлән, Уйланда торабыз, Россиядә торабыз, бар безгә мөселманнар кайсы, безгә җирдә яши, диләр, Африкадамы, Сомалидамы, тагымы кая,

Пәйгамбәребез әйтә, Мәсәлүл муъмин фи тәваддиһи ва тарахимиһи ва тәаатифиһи, мөселман кешеләр, ди, бер-берсене яратуда һәм дә бер-берсенә мәрхәмәтле булуда алар бөтенесе кешенең бер тәне булып кебек булырга тиеш, ди. Әгәр дә кешенең тәнендә бер нәрсәсе булса да сызласа, кешенең бөтен тәне авырта, шулай бит?

Пәйгамбәребез әйтә, Әгәр дә нинди мөселман кешесе мөселман кешесенә нинди булса да авырлыкны ерак итсә, ягъни авырлыкта булышса, Аллаһ Тәгалә шул кешегә Кыямәт көнендәге булган авырлыкны ала, ди. Пәйгамбәребез әйтә, Әгәр дә син кешегә бурычын гафу кылсаң. Или анарга шул бурычы кайтарырга вакытын үзгәртсәң, тый биргән или бер айга, аның халына килмәде, ике айга зомаен или ялты елгамы? Аллаһ Тәгалә сиңа дир кыямәт көнендә җиңеле итә ди. Валлаһу фи ауни аль-абди ма дама аль-абду фи ауни ахиһи. Һәм дә Аллаһ Тәгалә сиңа булышып тора шул вакытка кадәр, хәтта син булышып торасың мөселманнарга. Ответ на вакыт син булышып торасың, вакытыңны шынарга биреп торасың, бөтен көчеңне, куатыңны, вакытыңны биреп торасың, Аллаһ Тәгалә дә сиңа булышып тора. Если син ардан тукталдың, значит Аллаһ Тәгалә дә тукталды, ягъни сиңа Аллаһ Тәгалә ярдәм итми, булышмый.